Salowmaleýkim. Aleýkum, hoş geldiňiz. Hoş bulduk apa, iyi agşamlar. İyi agşamlar size hem, aýdy beriň. Apa, şu wagt aşak düşi ýazýan, Adamlara gülki mölýäde gül ýalak gül ala gulluk diýä. Häzir men oglumy Türkmenistandan bäri okuwa getirjek bolýan. Mhmm. Okuwa getirjek bolýan welin hemme ýerde ýaňky siziň aýdyşyňyz ýaly diňe wizýatka. Şu wizýatky bermeseň okşap. Şol geçiren. Mysal berseňiz, bir iki tane mysal berseňiz siz bizere. Ine mysal bereýin men size näme mysal bereýin. Näzir oglum oglum o gullukdan alyp galdym. Şuny ýa Orsýete ýa Türkiýä okatmana getirjek. Ine şu wagt Türkmenistana Git bärdime prglaşeniýa ugratýan men bärde özüm türkde prglaşeniýa ugratýan we şol türkmenistandan baryp diňe zagranpasportyny almak üçin on bäş million pul soraýalar. Ooh. Olam ýaňky häzir zagranpasport berlenok diýýär. Hmmm. A nime gerekçesi nime üçin zagranpasport berenýokmyş adamlara. Şol aýdýan ýaňky siziň wiza bäş manat pul, diňe bäş manat pul. Puluň bolsa ýaşaýyş bar, puluň bolmasa ýaşaýyş ýok. Häzir näme üçin indi ýaňky siz aýtýaňyz, käbir zatlaryňyzy diňleýän men eken ýadyma düşenok, indi iň artykysy bilýän zadymy aýdyp bereýin, men hökümete garşy-da däl, hiç kime garşy däl, diňe öz bilýän Bizem garşy däl hiç kime.

Adam eýläbeýlä çykansoň, ýurtdan çykansoň dünýägaraýşy giňeýär. Onsoň ýaňky siziň edýän we hukugyny talap edýär. Ýöne häzir näme üçin Türkiýede okuwa girjek bolsaň, hiç hili wize zat, o wizýatka ýok. Göni girýäň, okaýaň, gül ýaly. Işe-de girýäň, işem tapdyrýar. Näme üçin Türkmenistandan häzir? Bärde bar-ä, demokratiýa bar. Barda hukuk bar watandaşlar. Serediň barda ýazypdyrda dünýä gözel berip dur gyzym geçen aý aldy diýýä zagranpasport. Size näme üçin bermedikä. Şol indi ýaňky aýalda bolsa aşakda ýazýan kimem bolsa erkek adam aýal maşgalamy men Aýal. şu gün gelnim gidip baýram men baýramallyn baýramallyn berenok şu wagt Aşgabatdan häkimlikden hat getir diýýär Näme üçin Aşgabadyň häkimliginden hat Näme üçin Aşgabatdan häkimlikden nähili hat gerekmiş olara? Ol şol ýaňky okuwa gitjek bolýan diýip hat getir diýýär. Allah aşkyna ýa. Näme üçin sebäbi sebäbi näme diýseň bar git aňyrda düşündirdiler diýýär diýýär. Ol husus öz zadyň dämi ýaňky şol. A wzatkany atyp ýetişdirdiler a. agam. At, at kritki, göni on bäş million getirýäň ert, ög bir hepdäň içinde ýüňe gelýä. Hakimlige-de gitmäge gerek ýog-a. Ýok hiçjelik, ol diňe ýaňky zady şu wezýatka göni bir açyk aýtýarlar, on bäş million puluňy goýýaň, bir hepdäň içinde alýaň, bolmasa, tok bar git Aşgabada häkimlige git diýýär, häkimlikden kagyz getirip ber. He bolýa men men türk dişläpdir oglum türkmenistanda aýlam türkmenistanda aý ýok Agam bagyşlaň bir minut agam bagyşlaň watandaşlar näme emeňizedi özleňiz aýdyňlar ina börda oturma izni bolmaýan zagran pasportlar baran wagty bar git oturma izniň bolsa pasportyňy uzadaman bolmasa hem uzadymman dep iberedi amma araýjy şirketler Pasportlary alyp baran wagty uzada diýýär. Bu Türkmenistanda hem pasport stolda hem şondy düşündiňizlermi? On beş millionuň bolsa bir hepdede pasportyňy alasan, bolmasa hem hakimlige gidersen, bardan Aşgabatdan hakimlikden hat al gelesen. Ýagny sen saýla, düşündiňizlermi? Ýo näme üçin? Soňam, soňam, soňam baraýna bu çepeçilerem aýdardy, Halkyň özi öwretdi wizatka bermegi halk winobat dep baradylar a başga ýol koýaslarmy adamlara wizatka ýa wizatka bere sen ýa bolmasa hem örden barýa berden berýa ýani başga mümkinçilik bermisiler adamlara gördinizlermi aýdyberiň agam. Apa bir münçik häzir indi size düşýärdi aşakda bir topar adamlar her hil zat ýazýalar näme üçin şu siziň adyňyz näme ýaly ony. Dursoltan agam meň adym. Dur soltana näme üçin sögýäňiz, şoňa sögeniňiz bilen ýa döwlet düzelýärmi, ýa bolmasa kisäňize bäş manat pul girýärmi, ýa wizýatka ýatyrylýarmy, şu wagt adamlar düşünenok, men indi kyrk bäş ýaşadym, häzir men saňa elli iki sögeýin, ogluň Türkmenistana şu taýy gelýärmi, gelenok, dogrumy, özüňi tanatýaň, bu taýda öz merwiň, gaýylýaň, diňe sen bu wagt sen öz hukugy, öz talabyňy, öz hukugyňy talap edýäň, dogrumy? Kanun. Näme sen bu taýda adamlar şu wagt aşakdan bir topar zatlary ýazyp otyr. Ol ýazýançaň ine on bäş million wezýatda pul zorýar. Gidiňde şony näme üçin on bäş million pul berýäs diň. Şony düşüniň. Häzir olam olam olam içinde men on bäş million wiza bilen çözülenok ol on bäş million bilen zagram pasport alýana men. Zagram pasport alamdan soň elli dollar Bu ýaňky bärden pyrklaşýan Nuretgen, ol dogry. Zyýany ýok. Men indi şu bäri getirmek üçin bärden şu şirketler ýaňky bir adam tutýan. Biziň türk türkmenlerimiz olaram. Aha. Şolar aňyrdan wizany zat pyrklaşýan Nuretgen. Şu wizaň çykýa, çykmak üçin men bäş ýüz dollar pul bermeli. Ondan Bärdäki firmalara siz ştoby wiza çykartyryp bersin dep bäş ýüz dollar bermelimi? Ýok, ýok, ýok, onýalak däl. Häzir indi pul, häzir indi meň şu oglum, ine, aýdaly, Istanbulyň Ak saraýyna, o uniwersitete okuwa şol oglan ýazyldy diýip, bu taýdan hat ugratýan men. Şoň üçin ol elli dollar pul alýar. Düşündiňmi? Onsoň men Türkmenistana baryp, türk, Türkmenistana ugradyp, Türkmenistanda oglum ýaňky, o, zagrampasportda Peçä durmaly. Wiza çykdy diýip peçä duranyň üçin bäş ýüz dollar pul soraýar. Olam hiç indi. Bäş ýüz dollar aldym andymyny elime men. Ow. Bäş ýüz dollary men aldym indi şol Aşgabadyň aeroportyna hol ýaňky hol türmäň okoşkasy ýaly okoşka gelýäňä. Aha. Şo okoşka gelende geçsä geçýär oglum geçmezde ýygnak etdir şo taýda pul bermeli men. Şoňa-da men pul bermeli. Şoň üçin öňünden adam görmeli şu wagt adamlar aýtýar ýalan şol şul pul bermeseň bolanok şol her sen kakaň bara o ýaňky ministr bolup ýa prokuraturada gaty şu aşgabadyň aeroportynda tanaýan adam bolmasa bolanok şol. Düşündim agam. Ýok, häzir indi men sizi tanamokda, häzir indi men siziň ýaýyňyzyna şu wagt göni girdim, ýöne şu wagt diňläp ot siz men siziň ýaýyňyzy ke köp seretýän bolýan, diňleýän sizi. Men şu aşakdan ýazanym bilen meni tanaňokda, senem söwersiň, menem sögüp ýazan peýda bamyş daýda. Ýöne sen adamlara hany galyň şu Türkmenistan erbet, Diýip, aýdamok, sen hakyňy talap edýäň-ä sen. Hakyňy talap et. Wot. Şonda düşünen bar, düşünmedik bar agam, bileňizmi? Heý, adamlar in. Käbirleriniň eline bar-a, Türkmenistanda lopatka bar-a, sizem atyza iberesiz. Bördem eline birta trepka bar-a, sizem moýkaýa ýa mal bakmaýa iberesiz, şondan düşünädi. Hak, hukuk, korrupsiýa. Zakonuna kazaklara düşünmediler. Adam dilinde düşüntirseňem kara jan dogan sen kulames, sen dostoýn ýaşamaly, seni munda hiç kim oskawlýat etmäge haky ýok düşüntirse öwrenişen da bilesiňa öwrenişen. Öwrenişip sürünmäge öwrenişen. Apa ýekeje zat aýt. Ýapjak bir şey ýok. Ýekeje zat aýtjaka hakykatdan şu men gözümiň görýän zady indi edil sizä biljekka men öz gözümiň görýän zady obadaşlarym gitdi bärden hawa iki aý boldy gidenine. Mhm. Haý boldy bolýan indi gepleşer telefonu gelme gelme gelme diýýä bäh Näme üçin ol? ýaşaýyş ýok diýýä ýaşaýyş. Wot widse. A indi obratny geljek bolýamy oba daşyňyz? Ýa eger ge geçirenok geçirenok geçirenok şol. Hum. Şul häzir näme üçin geçirenok häzir geçirmeýän sebäbi indi Mhm. birinjiden a bilet almanok ýagdaýlary ýok ýagdaýy Mhm. ýok şol adama indi Mhm. bärden Gitdik, gitdiler, näme üçin gitdi, her kim çagasyny, sekiz, on sene bolanlary gitdi, çagasyny öz göresi gelip gitdi, dogrumy? Häzir gitdi, indi kimdigi bada gitdi, kimdigi ýogam gitdi welin, kimlik bu balar geçmedi, men şoňa men diýdim, kimligi ba geçmedi. Dä, şu sosediňiziň kimligi bar, ýa obratny gelip bilmedi-dä? Geçmedi şol, geçirmedi. Ony geçirmedi. Bar migrasiýa bar diýipdir. Näme üçin migrasiýa barmady? Ine meň elimde türk watandaşlyk kimligi bar. Näme üçin wizam bar? Näme üçin diýip bize Maral okama gitde migrasiýa bar diýipdir göni. Düşündim. Ana indi seredin otady olam ýjindi gyzyny gaýtardy. Hany oň indi biledi köýüp gitdi oň. Bar üçden birini üçden birini berdi. Hany oň üçden ikisi nirde?

Men ýaňky aýtýan, ýaňky oglanyň aýdýanyna goşulýan-da, ýöne şu migrasiýadan geçirenoklar ony-muny diýip-de welin, geçen ýyl men oglumy getiremde-de hemme zadyny düzetdik. Hemme zadam düzedildi-de, ýöne şu ahyrynda migrasiýa geleninde, aeroportda iň soňky geçmeli ýerine geleninde çagadan näme soraýarlar diýsene? Näme? Seniň gidip barýan uniwersitetiň köçesiniň ady näme diýýär diýýär. Entek nätanyş şäheriň, nätanyş şäheriň okajak ýeriniň köçesini nirden bilsin ol? Şo iň soňky soragy bilseň-ä geçýäň, bolmasa yzyňa gaýtýaň diýýä diýýä. Olam aýtdy, Ejem kakam aňyrda, näme etýänem bolsaňyz yzyma gitjek-ä, näme bar zadymy alyp galyň, ýöne meni geçiriň diýip çagam bar-a. Aý, onda ellijek beräý diýip diýýä, pasportynyň içine elli dollar berip, talyp beripdir. Şeýdip geçip geldi. Fikrimem ýok neýse özem uzaga baramyz. Gelinje garaşyň Bahar aýdyp bersin. Soň biz ä siz bilen dewam edämiz. A to garyşadyk haýma. Tamam. Aha aýdyberiň Bahar. Şu meň ýaňky aýtjak zadym şol iň soňky immigrasiýadan geçjek bolup gelininde indi geçdi tamam men o çaga heýjandan ýaňa bir ýerde duranok. Eje geçdim men diýibem ýazýa aýak aldygyna-da. Menä iň soňuna geleninde şu çagam şeýdipdirler-dä, Hawa, şu uniwersitetiň haýsy köçede ýerleşýär diýip soraýar diýýä. Ol aklyňa gelmejek sorag. Bileň, olam bilemok diýipdir. Men barýan şäherimi bilýän, uniwersitetimi bilýän, ýöne köçesiniň adyny bilemok diýipdir. Iň soňky sorag saňa, şuny bilmeseň yzyňa gaýdyber diýýä diýýä açyk-açyk. Soň yzyna gaýtardy-da. Ýok, gaýtarmazlar. Ýanynda bary üç ýüz dollar puly bardy. Hemmesini bermäne razy menije diýýä-de. Aý, onda diýýä, ellijek beräý diýip diýýä, şeý diýdi diýýä. Pasportyň içine pürküp elli dollar berdim diýýä. Hälem puluny bölekletdirdim men onuň-laý. Şeýdip geçip gaýtdy, Hudaýa şükür, geldi. Alla döneýin. Ýöne ony etmeli däl bular. Çagalar nägünlük bilen okuwa gelýäler. Aç-da bular, bar-a, Kim bilsin, her gün neçe adamlar şunuň kitek wzýatka alary bar, karaýynda. Syrawny bularyň gözi aç, karny doýsa hem gözi doýmady bularyň, şonuň üçin Ýok sen köçesiniň adyny nerden bileseň, haly gelip görmediň, tolka uniwersitediň maskaraçylyk. Karaňa watandaşlar, yzyna gaýtarmak üçin tapan powudlaryna, bahanasyny göresilermi? Ýazzyk ýa. Hana, indi tapar geplere zat tapman, elekden ilediler gowy edip. Ondan soň iň soňky ýerine gelende şeý diýýä diýýä-de. Şony bilmeseň yzyňa gaýdaýyn in diýip diýýä, şeý diýýä diýýä. Olam barda pulum bermäne razy ejem hem diýýä. Yzyma gitjekkä meň ejem-kakam aňyrda. Men gidäýmeli, meň bärde hiç zadym ýok. Men okuwa barýan, men gelejegi gurmaly diýip, şeýdip düşünişip. Soň şu zatlary aýdanda hem bizler bizleri watan dönük ýa-da watan ýamanlykdan diýip aýdadykam, nirede Türkmenistan hökümeti her aeroportdan geçen, her bilet alan ýa-da her okuwa geçen adamy şunyňky tek öz hökümetine öz hökümetini ýaman görkezjek bolsa sizler özleriňize özleriňiz

Oçerd, bez oçerd pasaport tabşyrmak üçin Zagrana. Soňra diýdiler, altmyş günde çykýar diýdi. Ýene gystanyp otyryn izinimi dolmasyn diýip, ýene berdi üç ýüz dollar. Bir pasport almak üçin beş ýüz dollar bilen pasport oňaryp geldi. Türkmenistanda, Zagrapasporda beş ýüz dollar. Beş ýüz dollar bilen Zagrana aldy, ýigrimi günüň içinde aldy. Dogry dogry aýdyp otyrlar diýýä. Aeroporda gelipdir, bagaža ýüküni beren, berdikden soňra otrmizini wa elinde barypdy örde problema soragy dagy etmedi diýip bir wagt izimdan de çagyrdylar gelermisiň geldim ýüküni hemmesini çykarypdyrlar nan gorma başga zat ýok. Arak barak hiç zat ýok. Nan gorma buny geçirmek gadagan diýipdir. Eý geçirmek gadagan bolsa al kal özümi bir geçirýoňmy diýenmiş. Ha özüň geçirýän diýipdir. Al onda seňki bolsun diýse ýok diýen. Bir million berseň al täzeden sumkaňa sal diýenmiş bilýärmisin. Açyk diýýär şunýanak diýýär. Hiç zat gorkanoklar diýýär otkriwennä diýýär. Dünýäňe çen bilenok sen KGB-lerden diýe nomerli pul al gaýdyp diýe tutdurartyn bulary diýe mätdim hudaý saklasyn goý oglum öz başyny özleri iýsinler. Kim bilen swýazny bular? Eý towa etdim görasizlermi watandaşlar gadagan bolsa nima üçin bir million berenden soň geçirip bolady? Uje ýurduň migrasiýasyndan, pasport stolundan, konsulstwasyndan, korrupsiýa bulaşmadyk hiç bir döwlet edarasy ýok görüsdämi watandaşlar we açyk açyk aýdatdylar öňe gizläp gizläp alatdylar gizläp gizläp korrupsiýa edätdiler şu anda gizläp atamyrat eke mälik efir alyp baryňlar soraglary berip gepleşip azyndan gelsin beş minut tamammy Olýa. Aýal dogan Salam aleýkum dowam edeweriň diňleýäs. Ana şu näme gürrüňe men geplemäne-de gorkýan dogrusy-da Hudaý saklasyn. Ýöne geplemeseňem içiňem ýanýa. Gepläp aýdyp durmaly siz bara hak ýolda. Gorkmaly bolanda ýaňkyňda bir million ber näme et iň soňunda bara bu zatlary aýdansoňam maşgalaňa basyş etmeli. Bu nämäni aňlatýa ýaňky Sen maýa sesiňi ýum, a men gun haramlyklamy wara dowam edeýin. Sen ýöne sesiňi çykarma wara, öl bolýyn sesiňi çykarma diýen ýalak many bolýada kelläňizde wara şeýle düşünip görüň. Emma oýun şu zatlary her kim aýtmaly, her kim dile getirmeli. Haýsdyr bir kelesaň wara derejä düşüp, Eý siz watan dönük eý wat neme öz prezidentlerinem bar watan ýerine goýýarlarda eý men watanyma dil ýetirýän näme etýän diýip bar bizi aýyplajak bolýar hatýa biz bärde jenaýat iş edemzok türkmenistanyň baş kanun konstitusiýasynda söz azatlygy şeýle adam bar öz pikirini açyk aýan aýdyp bilýär dünýewi döwlet diýip bar şo ýerde ýazylan bu zatlar biziň hakymyz diýip aýdylýaram welin biziň bar köp Aglaba bölegimiz keresaňlardan ybaratdar. Şu jemgyýetimiz barada şeýleräk-de, men şuny şeýleräk açyk aýtýan, gaty bolsalaram. Ýöne şu zat-da aýdylmaly öňde-soňda. Her kim barada gowy durmuş isleýär. Ýamanam, ýagşam dogry dälmi? Dogry, dogry. Şu zatlar hökmany suratda aýdylmaly zatlar. Neme, Atamyrat agam aýt. Gelneje ýakynda bolan wakamy şu aýdyp oturanlaryňyz? Bagyşlaň welin ýaňy girdim efire. Hawa ýakynda bolan zatlar ýa. Onda bazara öwürdiler. Tabi janym bazardanam beter boldy. Ýaşamagam ýaman kyn diýýä huda saklasyn diýýä. Ýok diýýä aňyrda diýýä ýaşaýyş galmandyr diýýä ene diýýä. Harap diýýä. Bazarlara barýarsyň diýýä bir million iki million puluň hiç zadam bolanok diýýä. Kynçylyk diýýä gidende puşman diýip geldi çagam. Oba. Oturtdym oturmyzyna bilen geçir oturmyzynyň babasy zat diýenok diýýär baryp gaçak galmaň bar diýip diýýär zat diýenokda diýýär amma şo gowurmasyna nanyna näme türkde nan ýokmy diýýämiş türkdäki nanlar türkmenleriň iýip gutardy nan ýok diýipdir Kora indi. näçe sany türkmeniň baryny bilýärmisiň aňada diýipdir aňada nan galmady diýen aňada-da bärde-de diýipdir oglumam al diýipdir Muhtarym bar.

Bilmeýän üçin pul sorapdylar wzatka sorapdylar mana biriyem sumkada nan zat getiripotgan enesine bir türkmenistan nan bir türkmen nanyň tady başka o bir nan sorma ýazyk ýa çok ýazyk ýa hudaý saklasyn ýa walla ýazyk ýa dursun şode kim bolduň belli bolmaýarmy menem gorkýan gyzymam getirjek gyzymam okudaky men ýöne soň ýene onam geçirme öň iki müň On ýedide geldim, on tok, ýigrimide gitdim. Gyzym geç on dokguzdamy gitdim. Şonda Baha kesel diýip, şuny gözüni zadyny görkezjek diýip, ýanymda agladyp-agladyp çagamy geçirmän, ne dokumendime garady, öýleri köýen, özümi oturmysynym bardy, özümi geçirip goýberdi, gyzymy ýesini alyp galdylar. Öýleri köýeni. Hiç zat diýmedim, näme üçin geçiren ýok, bir eliňizdäki dokument bermedimi? Ýok, bolmaýar diýdi. Gyzyňyz diýdi. Iki müň on tok, oňa bu on dokuzda, iki müň on dokuzda geçirip bilmedim. Türkmenistanyň täze ady Bolmasa elinde şonuň bary Otkriwennä inwalid hatyýam bar şonuň diýdim, aňyrdaky doktara görkezjek. Börde bolmady diýsemem, isterseň özüňem geçir men bolmasa diýdi. Mejbur agladyp-agladyp gyzymy goýup özüm geçip gaýtdym. Ondan soň geçirjek boldum, biri iki müň dollar sorady, biri üç müň dollar sorady, şöýdip geçiribem bilmedim çagamy. Indi okuda. Özleriçe bir zakon çykarypdylar watandaşlar, bu gyzlary çykarmaýanyň sebäbini aýdyberemä sizlere. Özleriçe zakonam emes, öz arasynda kyrk ýaşdan pes hatynlary çykarymmyşlar, nimemiş, Aýagy gyzlar Türkiýä gelende bozulyp gidenmiş. Aňyrda nan tapmasa aňyrda bozulyp gitdi aňyrda haberi ýok Türkmenistanda harap boldy aýal gyzlar Türkmenistanda nan tapman orda harap boldy. O Türkmenistanyň içindekileri görmediler adamlar işsizlikden pulsuzlukdan nimelere baş uratupdylar nimelere eýdotupdylar bir beş manat pul tapmak üçin ulary gören ýok daşary ýurtda birtde ikide adam gider dana

Hiç kimem şo ýerde beçesini, enesini, doganlaryny goýasy gelmedi. Alyp çykyp görlerde ýaşasy geldi. Näme üçin? Swoboda ýok, iş ýok, pul ýok. Kanun ýöränmi dämi meýer bu jatka? Ýaşarlyk galmady. Iş güýç bolsa şu ýerde ýörejekmi ýa? Mana bir çagam aňyrda, bir çagam börde. Doganlarym aňyrda, aýagymda şu anda düýe ýüň sarylan Aýla mama maň maň maň ýanymda ýatyp Neçe ýyldan bäri siz Tursiýada apa? Iki müň on ýediden bäri Tursiýada bäş ýyl boldy. Bir gezek gidip geldim öýe. On dokuzda gidip geldim. Yzna zada çykasyň birden zawalsyzmy? Eýe çykýan-da çykaňda näme? Nir, dogry Bakyrköýe gidiberer ýanak boldy däli balynsan, kelläm bozulberdi. Şunçak jaýlaýanyňa näme üçin gir göremokdym, oglum, gelene kadar hiç zat diýmäýin diýip otyrtym, geldi indi aýdaýyn diýdim, kim indi şu gyzym, şu ýerde kimligim belli bolmasa boldy, gorkýanam. Ýok, ýok, hiç zadam belli bolmady. Watandaşlar, jan doganlar, korkmaňlar, korkmaňlar, aýdyňlar, aýdyňlar ki bizar Şindi nime däli bu bu zatlar hakynda bir ýazaly dokumentlaşdyraly. Boş bolmady bundan beter bolany görüp otursaňyzlar. Biledem aňardan biledem alyp bilmedi bärden kesdirdim biledem. 7 milyar 7 milyar 210 TL bärden kesdirdim. Türki aňardan biledem alyp bilenoklar çagalar. Bir pasport 500 dollar olarmy ýa? Bir pasport almak beş ýüz dollar bolarmy ýa? O ýerde bilet aljak bolsaňam bar, resmi ýagdaýda satylýan kartalar bar dagy welin, käbir adamlar bar, özleri görkezýärler diýýär. Sen an, ho, pylan ýer görkezseň, ýöne şo ýerden alarsyň. O ýerde-de deň hukukly däldir ýaňky satylýan bahalar.